Gudden Owend. Et gëtt zwou Kategorië vu Leit hei am Land. Déi éischt a grouss Majoritéit si glécklech Proprietären an déi zweet huet Pech. Déi sicht a sicht laang a fënnt ëmmer manner. A wa se fënnt, seet d'Bank dacks genuch, Sorry, kee Prêt fir dech. An déi Kategorie wiisst. Mat de Präisser, déi virun unzéien, trëfft et och Leit, déi u sech gutt verdéngen. D'Proprietäre ginn also ëmmer méi räich, mee dat bréngt och just deenen, Déi méi d'iers Bëtonsgeld hunn manner, wann engem just déi eege véier Wänn gehéieren. Alles net nei? Jo an neen, och d'Auerkrise gi méi schro an hei kënnt iett beieneen. Zum chronesche Problem vun ze mann Offer fir ze héich Demande, eng Inflatioun, méi deiert, ze mann Baumaterial oder Main-d'oeuvre, Zënsen déi klamme mam Resultat, datt trotz Manktem Bauprojeten op Äis leien. a kee Keefer fannen an dofir dann um Locatiounsmarché d'Präisser duerch de Plafond ginn. Dem Minister seng Propos, déi ze deckele krut hefteg Kritik vun alle Säiten. Fir e strukturéierten Dialog mam Secteur ze fanne souzen op seng Invitatioun du gëscht 175 Acteuren zesumme fir d'Logementsassisen. Wat ass dobäi erauskomm? Wat géing de Stëllstand um Marché maachen? Hie muss prioritär wéi ënnerstëtzt ginn, méi um Präis awierken oder der Offer a kann déi massiv ausgebaut ginn, just mat ëffentlechen Träger oder brauch et och déi privat? A wann de Staat sech eng Strategie wëll ginn fir abordabele Wunnraum, vu wat a fir ween schwätze mer do am Fong? All dat diskutéiere mer elo. mat dësen Invitéen, dem zoustännege Minister Henri Kox, dee gëschter op den Assisë schonn eng Partie Changementer ugekënnegt huet, dem Jean-Paul Scheuren vun der Chambre immobilière, dee vun enger reegelrechter Katastroph warnt, Präisexplosioune vu bis zu 10 Prozent weider bei de Loyeren d'Joer, dem Marc Lies, Député, Maire a Spriecher vu senger Partei, der csv, a Logementsfroen, deen och vun enger dramatescher Situatioun schwätzt. a konkret Mesurë proposéiert. Dem Gary Diderich, Co-Spriecher vun déi Lénk, och seng Partei huet eege Reformpläng ausgeschafft a gefrot, Wou ass dann de Minister? De Max Leners, Affekot, Member vum LSAP-Comité an der Fondation Robert Krieps, dee mat engem oppene Bréif iwwert d'Mietsgesetzreform nawell fir Opreegung gesuergt huet. Schéine gudden Owend, Dir Hären. Gudden Owend. Gudden Owend. Eng oppe Fro, Hunn déi Assisen eppes bruecht oder just de Constat, datt mer eens sinn, datt mer net eens sinn? Wéi war d'Fro? Dovun of, wéi eng Mesurë elo kommen. Ech mengen, et war eng gutt PR-Veranstaltung, wou d'Leit enk all zesummekomm sinn a wou se sech gesinn hunn. Mee ech mengen, duerno muss ee kucken, wat genau an den Texter dobäi erauskënnt. PR fir ween?
Wann Dir sot PR, PR fir ween? Bah, fir déi politesch Responsabel. Ech mengen, et war virun allem hei, dat d'Leit enk zesummegeruff gi sinn, wou den Drock do war, fir dat d'Leit enk zesummekommen. An dat ass elo geschitt. Mee ech mengen, et muss een elo duerno genau kucken, wéi eng Saache kommen. De Minister huet e puer Saachen annoncéiert. Mee datt déi Saache elo wäit genuch ginn, dat muss ee genau kucken duerno am Text, wou kënnt. Ech mengen, wat ech elo ka soen, ass, dat déi Rofsetze vu Frais de Notaire, datt dat net wäit genuch geet. Mir musse wierklech déi Leit entlaaschten, wou en Eegenheem kafen. Dat ass d'Prioritéit, wou ee muss elo am Moment setzen. Éischte Bilan, Marc Lies? Ech si gëschte Mueren, ech wor och bei den Assisen, ech hunn dem Minister awer Merci, datt en och dat ageruff huet. Bah, ech mengen, d'Regierung hat scho viru Woche gesot, mir missten aktiv un där, un där problematescher Situatioun, ech wëll net soe katastrophaler Situatioun, do kënnen mer awer vläicht hikommen, doriwwer kucken an doriwwer schwätzen. An ech muss Iech soen, ech si gëschte Mueren Ech wor leider just gëschte Mueren do, awer relativ hongreg heem gaangen, wat dann effektiv do diskutéiert ginn ass. An ech hunn och mat enger Rei vun Acteuren geschwat, déi effektiv awer dofir do sinn, fir datt eebe méi Offer soll geschaf ginn, déi och do sinn, fir datt de Wunnengsmaart, datt en, datt en, datt e soll ënnerstëtzt ginn. An och mat deenen Acteuren, mat deenen ech geschwat hunn, déi woren extrem enttäuscht. An ech mengen, de Verdikt vu gëschter wor ganz kloer deen, Wéini kréie mer elo eppes Klores op den Dësch geluet a wéini gëtt ëmgesat? Gary Diderich, Grad esou e schlechte Constat bei Iech? Schle also pauschal ze soe schlecht ass et meng ech net, wann ee souvill Acteuren zesumme bréngt. Ech mengen dat huet schonn eppes bruecht an et ass wichteg deen Débat och ze hunn an och déi Proximitéit kënnen heiansdo zwëschent ganz verschiddenen Acteuren ze hunn. Par contre, datt mer am Krisemodus ukomm sinn, dat konnt ech net feststellen a mer hunn awer mëttlerweil net nëmmen déi Logementskris, mee och déi Baukris an déi Immobiliekris a mer rennen en effet do an eng Katastrophal Situatioun, wéi et scho gesot ginn ass. An do si, mengen ech, nach net déi Instrumenter do. Mir maachen am Fong elo déi Saachen, déi mer virun 20 Joer ganz gutt initiéiert hätten, awer déi elo ze spéit kommen. Här Scheuren, déi privat sinn déi Kéier mat invitéiert ginn. Ass dat fir Iech elo e gutt Zeechen, datt da gelauschtert gétt, oder ass et en Zeechen, datt et esou schlecht geet, datt da mat u Bord geholl gétt? Also ech hu mech oft genuch opgereegt, datt ech net géif dohinner geruff ginn, datt ech, wéi ech d'Invitatioun kritt hunn, zwar bal vum Stull gefall war, mä awer du geduecht hunn, datt ech natierlech géif dohinner goen an och participativ géif un deem Dialog do matmaachen. Mir hu gëschter festgestallt, bon, mir waren frou dobäi ze sinn, mir hu Saachen héieren, déi eis interesséieren. Iwwer 30 Joer fuerdere mer, datt de Privatsecteur soll am Logement abordable kënnen fir matschaffen. Do sinn elo nei Solutiounen um Dësch. Ech mengen, dat begréisse mer groussaarteg, dat begréisse mer wierklech ganz vill. An op där aner Säit hu mer gesot, déi Assisen si virverluecht. Mir hunn eis effektiv erwaart gehat, datt och de Court terme géif ugeschwat ginn. Do si mer elo e bëssen enttäuscht ginn. Hu mer elo soen, wat awer gutt ass, ech mengen, dat ass den Dialog an datt mer gesinn hunn, bon, mir gesinn, datt déi Parteien, de soziale Beräich an de Privatsecteur, datt déi e bëssen ausernee sinn, datt mer do villäicht e bësse méi zesumme musse fannen. Mee dann hoffe mer, datt dat och kënnt, wéi et versprach ginn ass, datt mer eis reegelméisseg gesinn an da villäicht de Kontakt och méi einfach gëtt. Hm, si virgezu ginn, mee am Mee sinn. Dofir awer ass déi zweet Editioun, ouni datt Der an den Detail geet, Här Kox. Sidd Der da prinzipiell awer elo bereet, mat all deem wat Der héieren hutt, fir nach eng Kéier d'Kopie méi am Fong ëmzeschreiwen oder ass dat da just nach e Prozess, dass ee weider matenee schwätzt?
Dat heite war jo e Resultat vu ganz ville Gespréicher, déi schonn am Virfeld gefouert gi sinn. Ech menge mir si mam Secteur schonn. méi wéi Wochen a Méint, fir net ze soen zwee Joer, am Gespréich, fir genau e Kader ze setzen, dee responsabel mat ëffentleche Gelder ëmgeet. An do hu mer Léisungele fonnt, no laangem Discours. Dräi Prioritéiten hunn ech gëscht och gesot. Déi éischt Prioritéit war ganz kloer, Den Invest vum Stat muss kommen. Deen ass jo do, deen hu mer jo innerhalb vun deene leschte Jare vu 40 Milliounen op 200 Milliounen d'lescht Joer an d'Lut bruecht. Dat geet vläicht nach net duer, mee d'Bereetschaft ass do, fir dat opzestocken. Da kënnt eng direkt Fuerderung kloer, an déi ass jo och an der Diskussioun gëschter opgestallt ginn, fir datt d'ëffentlech Hand haut Projete keeft beim Privatsecteur. Mee do muss et kloer sinn, dat muss zu erschwingleche Präisser sinn. Dat Zweet ass natierlech steierlech Moossnamen. déi waren an der Diskussioun, et sinn déi kuerzfristeg steierlech Moossnamen, déi ee ka maachen, muss ee sech awer d'Zilsetzung maachen, wat hätte mer gär? De Secteur ënnersch. Dir geet scho ganz staark an den Detail. Mir wëllen et développéieren. Dann bleift bei den Iwwerschrëften. Mee d'Fro war am Fong, ob Der, ob Der bereet sidd, nach am Fong, Eppes ze änneren oder ob et elo op der grouss Linne festgesat huet? Gëschter si jo déi grouss Linne scho festgeluecht ginn. Et si jo Propose komm, déi op Dialogbereetschaft scho vun deene leschte Woche komm. Do hu jo eng ganz Rei Amendementer gemaach, och zum Bail-à-loyersgesetz. An dofir mengen ech, dee Kader, deen elo gesat ass, deen ass am Virfeld diskutéiert ginn, deen ass gëschter nach eng Kéier presentéiert ginn, deen hunn ech de Moien an der Chamber eng Kéier Virgestallt an déi Diskussioune fuere weider, wou ech am Regierungsrot dann déi entsprechend Amendementer wäert nach eng Kéier finaliséieren. Dir sot och, d'Zil bleift nach ëmmer Wunnrecht fir all. Dat bleift Äert Zil. Wann een elo kuckt, wéi oft mer schonn driwwer diskutéiert hunn, wéi chronesch déi Logementskris ass, elo hu mer nach eng nei Kris, déi dobäi kënnt. Fir déi, déi siche kléngt dat vläicht e bësselchen zynesch. Wie soll gleewen, datt dat klappt? Mir hunn an deene leschten zweeënhallwe Joer fënnef ganz grouss Projete gestëmmt, déi éischte Kéier an der Geschicht vun der Chamber, Finanzéierungsprojete fir Wunnengsbau. Dat ass am Ganzen eng Milliard, dat sinn 3.500 Wunnengen. Bis de Summer kommen nach eng Kéier fënnef Projets d'investition am Wunnengsbau Derbäi, dat sinn nach eng Kéier 1.000 Wunnengen. Parallel hu mer e Fonds spécial gegrënnt, wou ech virdrun d'Zuele gesot hunn, vu 40 Milliounen op 200 Milliounen an d'Lut gaang. Dat war och nach ni do. Mir hunn de Secteur mat agebonnen, fir méiglechst breet mat ville Secteure kënnen dat ëmzesetzen. A mir hunn d'Gemengen nach ëmmer Mat am Boot, well vum Pacte Logement hunn der vun deenen 100 Gemengen, déi dat haut sinn, 97 ënnerschriwwen. Dat heescht, mir huele se all mat an d'Boot, fir dat doten opzefänken. Här Lies. Dat ass dat, wat ech dem Minister och ëmmer gesot hunn, déi lescht, déi lescht Méint a Joren. Bon, ech sinn dem Minister dankbar, dass een een Minister, deen ass effektiv, datt en net geschafft huet an deenen leschten Joren, kann een him net virwerfen. Also dat steet honnertprozenteg fest. Déi fënnef Joer virdrun, déi lescht Regierung, also do muss een effektiv villes a Fro stellen. Soit. Mee wann ee seet, et hëlt een d'Gemenge mat an d'Boot, Här Minister, mee ech mengen dann, dat gëtt propagéiert zanter Méint a Joren elo an der Politik, mee da maacht et och. Ech hunn de Mueren och an der Kommissiounssëtzung, wou ech mech e bësschen opgereegt hunn, entschëllegt dofir, mee mir si momentan wierklech an enger Situatioun, déi ass dramatesch. A wa mer awer elo net ponktuell respektiv relativ séier Moosnamen ergräifen, mir brauchen net bis den Oktober ze waarden, den Oktober ass ze spéit, naja dann ass effektiv vläicht schonn villes fort, fir awer zréckkommen op d'Gemengen. Ech hunn et scho gesot am Kader vum Pakt Logement, vum 2.0, den Avis vum Syvicol, dem Syndikat vun de Gemengen, dee wor katastrophal wat d'Ëmsetzung vum Pakt Logement 2.0 ugeet. Da ass ëmmer gesot ginn, Simplification administrative. Mir si wäit dovun ewech vu Simplification administrative. Mir sinn eis eens mat dem Zil, méi abordabel Wunnen ze schafen. Dat steet honnertprozenteg fest. Mee da muss een d'Gemengen awer och seriös huelen a se wierklech mat an d'Boot huelen, wann et dann dorëms geet. An ech gesinn dat à ce stade net méi. Ech wollt, Dir schwätzt vu Prognosen. Et ass och sécher eng enorm Veronsécherung bei de Leit dobäi. Ee vun de ville Grënn, firwat net kaaft gëtt, dass och kee weess, Wou steiere mer hin? Dann huet een elo en Observatoire de l'habitat, déi zwee Szenarie ginn, déi soen, et ka sinn, datt d'Präisser elo zréckginn, vue d'Kris, et kann awer och sinn, datt se weider klammen oder op d'mannst op ganz héijem Niveau bleiwen. Éischtens, wou huet ee vun Iech de Bléck an d'Glaskugel? Oder wéi sollen d'Leit do iergend eng Visibilitéit hunn, wa souguer en Observatoire de l'habitat seet, mir wëssen net, a wéi eng Richtung et geet? Ech mengen, dat ass jo genau déi Incertituden, déi dozou féieren, datt d'Demande réckgängeg ass. Et ass jo elo net, datt kee méi wollt kafen zu deene Präisser. Op der enger Säit hu mer d'Zënsen, déi ugezu hunn, datt d'Leit, eigentlech verschidde Leit, déi bis dato Kreditter kritt hu keng Kreditter méi kréien. Op der aner Säit, an do musse mer dann der Politik wierklech de Ball zouwerfen, Mir hunn déi lescht Joren ëmmer gesot zu de Leit, Investéiert nëmmen net an d'Stéit, kaaft nëmmen ni eng Wunneng fir ze verlounen, well da sidd Dir Béiser. An elo op eemol stelle mer fest, déi Leit sinn dann och net méi do. A mir stelle fest, dat huet den Observatoire eis jo och genannt, déi Chifferen, wéi vill Prozent mer fréier hate vu Leit, déi Wunnenge kaf hu fir ze verlounen, a wéi vill mer der haut hunn, dass dat dramatesch zréckgaangen ass. An do schwätze mer dann, mir schwätzen dann heite vun Investisseuren an da weise mer do op Dubai an op Russland, dat, mir schwätze guer net vun deenen. Eis Investisseuren hei zu Lëtzebuerg, dat si ganz normal Leit wéi déi Leit, déi hei ronderëm den Dësch sinn, déi iergendwann enk en fin de carrière sinn a sech dann eng Wunneng kafe fir ze verlounen. Wa mer déi Leit alleguer verléieren an déi investéieren net an de Steen, déi Wunnenge kommen net op de Maart an da geschitt eben dat, wat mer elo an der Locatioun schonn amgaang sinn ze gesinn. Déi Incertitudë sinn do an der Plaz de lo nach dobäi ze setzen an ze soen, oh lo maache mer vläicht nach eng Brems uewen op de Loyer, lo maache mer nach hei, lo maache mer nach do, mir schafen d'Amortissement accéléré of, mä all déi Mesuren, déi mer elo geholl hu fir ze soen, haalt déi Leit nëmme vum Marché ewech, all déi Mesurë féieren elo dozou, datt déi Wunnengen elo net méi gebaut ginn an da feelen se eis an der Locatioun an da kréie mer en Problem, dee sech einfach nach zouspëtzt, well et dann elo net nëmmen drëms geet, ech ka mer keng Wunneng kafen, mee et ginn, et gëtt einfach d'Situatioun, datt s de, du kanns keng Wunneng méi fanne fir ze, fir ze lounen. Ech ginn dem Här Scheuer elo net ganz Recht bei deem, wat hie seet. Ech mengen, datt et net, wann ee kuckt an der Vergaangenheet an deene Weefahrten, dat heescht an deene Konstruktiounen, wou eeben am Kaf déi gi kaf wann se an der Konstruktioun sinn, do war 40 Prozent Investisseuren, do kann ee sech virstellen, datt natierlech do en Deel wäert fortkommen. De Staat steet bereet fir déi Saachen z'iwwerhuelen. Ech mengen de Minister huet eng ganz kloer Ausso gemaach, dat do zu engem gewësse Präis kënnen där Projete kaf ginn. Dat heescht do wäert de Staat jo dann och agräifen an d'Fro ass jo dann awer dono wéi eng, D'Fro ass jo dann am Fong, wéi kënne mer déi Leit, wou am Fong op der Sich no enger Wunneng sinn, fir dra wunnen ze goen, wéi kënne mer déi ënnerstëtzen, fir datt déi zu hirem Recht op Wunne kommen, well dat ass d'Recht op Wunne, wou mer am Fong musse förderen. Da Recht musse mer natierlech och dofir suergen, datt déi Leit, dat gebaut gëtt, an elo ass de Staat jo da wierklech bereet, an déi Leit, wou dra wunne ginn, dat sinn déi, wou mer musse steierlech. Ech wollt just, well Dir d'Wuert. Also wa mer schwätzen vu 1500 Wunnengen, ech freeë mech op de Ministère 50 Dossieren, 50 Wunnengen um Dësch leien huet fir ze kafen. Ech schwätze vu 1500 Wunnengen, déi eis feelen. Rechne mol eng Kéier, wat dat budgetär ausmécht. Dat ass déi Milliard, vun där mer elo geschwat hunn, déi mer elo gestëmmt hunn. Mä da muss een natierlech och wëssen, firwat sinn déi, firwat ginn déi Projeten net gebaut? Ass et just, well déi Projeten. Déi ginn einfach net gebaut, well och de Promoteur an der. Well et näischt kascht, fir se net ze bauen. Nee, déi ginn an d'Schubkar geluecht, fir déi ganz einfach Ursaach, well ech net weess, wouhin domadder. Wa keen Demandeur do ass, wann ech se net verkafen, ass de Risiko ze grouss. Ech ka jo net nach e Risiko méi huelen an och nach an d'Constructioun investéieren, zumools wat dat nach supplémentaire Frais généréiert, wat d'Leit dann och nach kënnen droit d'enregistrement op d'Constructioun bezuelen. Dat si jo awer Saachen, do kéinte mer jo awer eppes maachen. Mee dofir sot mer jo, fir eegen Heem kéinten déi Frais d'enregistrement awer ganz verschwannen, da kann ee schonn am

D'Crédibilitéit vun de Leit ass duerch d'Zënsen, déi geklomme sinn, ass einfach staark erofgaang, sou dass einfach eng ganz Kategorie vu Leit do net méi dru kommen, fir kënnen elo en eegent Heem zu de momentane Konditiounen ze kafen. Ob dat sech erëm eng Kéier ajustéiert, mir ginn dovun aus, dass déi Situatioun sech iergendwann an der Zukunft erëm eng Kéier ajustéiert, mee am Moment hu mer esou vill Incertituden, dass ee sech awer ka virstellen, dass trotzdem d'Politik, déi de Problem deelweis mat geschafen huet, dass en och kann am hëllefen ofschafen. Hëllefen oder hëllefen de, hëllefen den Entrepreneur. Wann ee gëschter héieren huet, de Roland Kuhn, deen huet jo apokalyptesch, en huet vu Guillotine geschwat, dat kënnt am Fréijoer oder spéitstens am Summer, och Chômage, deen, deen, deen dann dono kéim. Wat soll de Ministère dann elo maachen, den Entrepreneur? Also mir hunn an de Gemengen a Sësdat keng Projete méi. Ech hunn de Mueren nach mat eisem Service geschwat, déi soten, Oh, eis geet et momentan relativ gutt, mir hunn net vill Aarbecht. Bon, ech hu léiwer, et geet hinne manner gutt an se hu méi Aarbecht. Mee ass just dat, ass, ass keng Demande do. Et ass effektiv keen, keen, kee Projet, deen, dee eragereecht gëtt. Ech wëll net soe keen, mee gréisser Projeten, déi kommen net eran. PAPen sinn iwwert déi lescht Méint iwwerhaapt keng méi erstallt ginn. Dat ass dann eng, eng Inzidenz vum Pacte Logement zwee Punkt null. dem Aménagement communal, deem berühmt-berüchtegten Artikel 29 bis, dat ass eng Katastroph, fir et dréit eraus ze soen. Wou awer vill Projete virdrun duerchgeboxt gi sinn, mat deem ale Gesetz, wou ech just soen, et ass normal, datt hinno de Marché e bëssen en Leerlauf huet. Mat Projeten, déi net fäerdeg woren. Jo, ech mengen och, datt elo manner. Vläicht awer, also ech wollt dem Här Scheuer Recht ginn, datt, datt déi Mëttelen, déi do sinn, net duer gi fir dat alles opzefänken, wëll mer nach net an deem Krisemodus ukomm sinn. Dat heescht, de Ministère eleng kritt elo net genuch Dossieren iwwerholl, fir domadder opzefänken. An do hu mär als déi Lénk jo de Wunnengsbaupak virgeschloen, wou d'Gemenge massiv Mëttele kréien, wou d'ASBLe massiv Mëttele kréien, fir dann do anzesprangen. Well dat sinn esou vill Projeten, do kann déi aktuell, deen aktuellen Apparat, deen do ass op der Säit vum Stat, geet do net duer. Do brauch elo d'Gemengen, déi den Terrain kennen, déi no bei deene Projete sinn, an awer och d'ASBLen, déi och awer e Réseau hunn an och eng Kompetenz hunn, déi kënnen elo do direkt do agräifen. An all Euro, deen elo an e Steierkaddo fléisst, deen ass net do, fir elo esou vill wéi méiglech an d'Abordabilitéit ze kafen an ze kucken, datt doriwwer d'Aktivitéit awer oprecht bleift. Mä dat sot Dir.
Mir hu jo ni gesot, déi Sue sollen net an d'Abordabilitéit fléissen, mee mir hätte gär de Levier fiscal a mir hätte gär kloer Messagen. Datt mer elo zu Leit soen, Dir däerft, dat däerft investéieren. Jo, investéiert, mer hunn en neie Produit geschaf. Firwat gi mer dann net dohinner a mer soen, ech huelen elo d'TVA 3 Prozent, gëtt gesot, kënnt een net méi maachen, dat ass vill komplizéiert, da muss ee kucken, wéi een dat kompenséiert. Mee da seet ee, ma mir fannen eng Formule, fir ze soen, déi Aide ginn et, wann Der an de Logement abordable investéiert. An dann definéiere mer eppes, wat kloer ass. Ech maachen eng Steiererklärung, wann ech eng Wunneng ze verlounen hunn. Do schreiwen ech mäi Capital investi dran. Da soe mer iergendwann, Ass et 2,5, ass et 2,75 oder 2,25? Dat ass e Loyer abordable. An deen dat mécht, dee kritt dee Steieravantage. Dann hu mer déi Wunnenge geschafen, ouni Milliarde wëllen duerch d'Landschaft ze schéissen. Well déi Leit mussen dat jo och nach kafe goen. Mir schwätzen elo vun den nächste sechs Méint muss eppes geschéien. Dat heescht, mir sinn alt prett, fir ze verkafen. Mir mussen nees Vertraue schafen. Mir musse Vertraue schafen an de Maart. An aus deem Grond huet och eis Fraktioun csv schonn Enn leschtem Joer eng Rei vu Propose gemaach, déi mer entre autres schonn 2019 gemaach haten. Mir haten 23 Mesuren 2019, och mat verschiddene Steier, Steierbonificatiounen, respektiv Hëllefen. D'Präisser um Maart, déi hu sech innerhalb vun zéng Joer verduebelt. Wann een de bëllegen Akt kuckt, do si mer bei 10.000, pardon, bei 20.000 Euro. Eis Propos wor fir deen op 50.000 Euro ze setzen. Awer och bei der TVA Logement, déi 50.000 Euro, domat baut een fir 357.000 Euro. An wie kritt haut nach eppes fir 357.000 Euro gebaut? Kee Mënsch méi. Dat heescht, dee Geste, deen de Minister gemaach huet, fir ze soen, mir gi beim bëllegen Akt drop, dat geet Iech vir an hannen net duer? Dat geet eis largement net duer. Mee awer och d'TVA Logement, fir déi ze doubléieren, hu mer scho viru véier Joer gefrot gehat, vu 50 op 100.000, well effektiv d'Präisser sech och doubléiert hunn, respektiv och wann een d'Ofsetze vun de Scholdzënsen, 2.000 Euro. Dat ass jo guer näischt méi. An en plus, well d'Zënsen elo nach weider an d'Lut ginn. Dofir, mir brauche Vertrauen an dësen, an dëse Maart. Mir brauchen effektiv Vertrauen an den Investisseur, datt e seet, Ech gi elo dohin an, an ech wëll mer gär effektiv eppes kafen, ob dat elo eng, eng Locatiounswunneng ass, respektiv och een Eegenheem. An et geet besonnesch awer och ëm d'Eegenheem. An do brauche mer deene jonke Familljen, datt mer hinnen effektiv zur Säit sprangen, hinne soen, Mir hëllefen iech, fir datt der iech dat kënnt leeschten. An dofir, Vertrauen ass, ass, det, ce stat extrem wichteg. An d'Bail-à-loyersgesetz, Déi Reform dovun, déi huet kee Vertraue geschaf. Däerf ech? Dir däerft.
Do si ganz vill Froe komm an ech wollt dat strukturéiert ufänke mat dem Pacte Logement, wou d'Gemengen en Entente sinn. De Constat war, dass de Pacte Logement 1.0 hätt kënne 5.200 Wunnenge bauen. Déi sinn net gebaut ginn, déi si verluer ginn. Dofir war ganz kloer de Message, Mir mussen eng Obligation de résultat beim Pacte Logement 2.0 hunn. Vun deenen 100 Gemengen hu 50 Gemengen haut schonn hir Strategie eraginn un de Ministère, fir dat ëmzesetzen. Mir sinn am stännegen Dialog. Mir hu gehollef mat Logementsberoder, fir de Gemengen entgéint ze kommen, wat virdrun net do war. Mir hunn Ëmsetzungs an gëschter den Här Scheuren zum Artikel 29 bis, deen iwweriens ganz positiv vum Secteur opgeholl ginn ass, deen iwweriens zu Miersch fir d'éischte Kéier eng Kéier probéiert ginn ass. Well dass awer dat awer wichteg ass, et geet drëms, dass de Secteur ka bauen an de Secteur kann abordabel Wunneng fir d'ëffentlech Hand matbauen. An et geet do drëms. Deen alen Artikel huet dat net fäerdeg bruecht an dofir sinn déi 5.200 Wunnengen haut net méi do. Dofir brénge mer dat elo fäerdeg mat deem neien Artikel 29 bis, wou dat wäert funktionéieren. Dann den zweete Fall, dann den zweete Fall, Mir kommen aus zéng Joer, Präissteigerungen, wou mer immens fiskalesch Hëllefstellungen dohi ginn hunn, wou d'Präis tëschent dem Akommes an de Wunnengspräisser fortgelaf ass. De Moment an dëser Kris muss mer de Choix treffen, wat wëlle mer? Abordabel Wunneng, abordabel Wunneng fir jiddwereen, awer och de Primo-acquéreur, fir eben déi Wunnengen, déi elo net verkaf ginn, deenen zu gutt ze kommen. Dofir muss mer verschidde Moosnamen Festleeën. Dat éischt ass ganz kloer, hunn ech gëschter nach eng Kéier gesot, Mir kafen op, awer kafen zu Präisser, déi novollzéibar sinn. Wéi vill kaaft Der? Dir hutt gesot, Dir géingt am Mee, Juni schonn wëllen en Bilan, en éischte Bilan dovunner zéien. Wat leeft schonn un Négociatiounen? Wat ass d'Envergure vum Kafen? Wéi vill ass scho kaf? Et sinn eng Jett Projeten ënnerwee. Ech kann. Jett, wéivill ongeféier eng Gréissenhuer tonn? Bis eng hallef Milliard si Projeten op den Dësch komm. Mir mussen dat analyséieren, wat a sech sënnvoll ass a wéi och am Abordabilitéit vun der Gréisst, vun der Mixitéit, vun der Lag, wou se sinn an natierlech de Cahier de charges. Dee Cahier de charges, deen och haut nach méiglech ass fir d'ASBLen. D'ASBLe kënnen esou vill maachen, wéi se wëllen, wa se aktiv ginn. Eise Cahier de charge ass ganz kloer an da kritt Der déi Aiden à 75 Prozent, déi och d'Gemenge kréien. Dir kënnt roueg déi Sue, wa Projeten do sinn. Sue komme vu wou dann? Ma aus dem Fonds spécial. Dee gëtt dann eropgesat? De Fonds spécial gëtt entsprechend eropgesat, wann déi Krittären agehale ginn. Mir kënne jo net Präisser bezuelen, déi elo mat enger Plus-value geschafe ginn iwwer 40, 50. Prozent. Mir musse Wunnraum schafen, deen abordabel ass, deen abordabel an der Zukunft och nach ëmmer abordabel fir déi nächst Generatioun ass. Dat ass jo och dee Paradigmewiessel, dee mer gemaach hu vum Pacte Logement 1.0 op de Pacte Logement 2.0, well déi Wunnengen, déi mer hätte kënnen bauen, déi si verluer gaang a si privatiséiert ginn. Mir mussen ophale mat Wunnenge mat Subventiounen, wou de Stat a Wunnengen investéiert, datt déi um Privatmarché verschwannen. Dofir ass d'Wunnrecht dat Éischt wat priméiert. Dat heescht, och wann een eng Wunneng, d'Wunnrecht steet virum Besëtzrecht, a wann een eng Wunneng och an der Abordabilitéit keeft, keeft ee keen Terrain méi mat, Mee en huet d'Recht an der Emphytiose 99 Joer drop ze wunnen. Dat huet iwweriens Holland säit laangem gemaach, e Land wat keen Terrain huet. An all Kees wann se dem Mier e Terrain ofgepëtzt huet, huet se dat an der ëffentlecher Hand gelooss, awer hiren Awunner zum Notzen zur Verfügung gestallt. Dat ass de Modell dee mer musse maachen. War Invité vun der Redaktioun de Moie bei eis an huet gesot, mä kee Problem, de Staat ass am Besëtz vun Terrainen, wou zwou Millioune Meter Carré drop kënne gebaut ginn. Déi Etüden, déi ech hunn, déi liséier, déi si bekannt, déi sinn och noliesbar. Mir hunn zwee Prozent vun deenen Terrainen, an der privater sinn der 20 Prozent. Dat ass emol éischtens mol zéngmol méi. A wann ech. Stëmmen déi zwou Millioune Meter Carré? Ech weess net, wou en déi Zuelen huet. Mir hunn déi Zuelen, déi mir vum Liséier vun éisem Institut, deen déi. éischtens de Kader setzt fir vill Etüden, no där eis Politiken eis orientéieren, well mer och an der Vergaangenheet ni op real Fakten opgebaut hunn. Et feelt ees jo esou vill nach Zuelematerial. Dofir hu mer dat emol fir d'éischt emol lancéiert. An do, wou mir Proprietär sinn, ass jo net nëmme Wunnengsbau, mee do ass och ëffentlech, Schoulen an, an, an. Mee do, wou mer konnten agéieren an acceleréieren, dat hunn ech Iech virdru gesot, mir hu fënnef Projets de loi De Grande envergure, fir eng Milliard stëmme gelooss, a et kënnt nach eng Kéier dee selwechte Volumen bis de Summer. Dat heescht, mir si scho ganz aktiv, soss wär dee Betrag jo net an d'Lut gaang. An d'Volontéit vun der Politik, a meng jiddefalls, ass dee Betrag op eng hallef Milliard ze steigeren, esou wéi mer et an der Mobilitéit ugefaangen hu viru Joren. Mir mussen eng Kéier ufänken. Mir hunn et just verpasst gehat, eng Kéier unzefänken. Mir hunn dës Kéier an dëser Regierung ugefaang, an den öffentleche Wunnengsbau ze investéieren, an d'Zuele schwätzen dovunner. Dat ass jo net richteg. Dat ass jo net richteg, wat Dir elo sot, datt effektiv net an den öffentleche Wunnengsbau investéiert gi wär, och net an der Vergaangenheet. Dat ass Falsch! Mir hunn zwee Prozent ëffentlech Wunnengen. Dat ass absolut. Wou si se dann? Lauschtert, ech mengen, wa mer, Dir sot elo effektiv op, op Terrainen, oder d'Madame Mart huet gesot, op, op Terrainen, déi dem Stat gehéieren. Ech liese gëschter an der Press, datt dann effektiv de Stat fir 273 Milliounen 18.000 Meter carré kafe geet. Dat sinn 13.000 Euro de Meter carré Ne fir een Talchen vun engem Siège hei uewen um Kierchbierg mat deenen 273 Milliounen. Neen, neen, neen, dat ass keen anere Sujet. Neen, dat ass keen anere Sujet, well effektiv dann dee Moment, wann et, wann et, wann effektiv, wann een déi Sue giff huelen, 273 Milliounen mat 5.000 Euro de Meter carré, da schaaft ee 550 Wunnengen. Du wësst jo, du wësst jo nach wéi engem Minister déi Fusioun gemaach ginn ass zwëschen Dachs a Mutchens. Komm, komm, mir bleiwe beim Logement, dann hu mer genuch geschwat. Här Lies, Dir hutt Äert plazéiert. Ech géing, wann ech dierf bieden, erëm bei dat zréckzekommen, wou d'Leit dra wunnen, a si wunnen net an engem Bürosgebai. An wee wollt als éischt reagéieren? Den Här Kox, dee Cahier des charges ugeschwat huet, ech si ee vun deenen, deen a menger Fräizäit déi 51 Säiten duerchgeboxt huet an déi 20, iwwer 20 Ofkierzunge probéiert hunn ze verstoen, wat ech d'Asbl kënnen do dorobber zeréckgräifen, jo. Ass et méi komplizéiert ginn? Jo. Kann een dat benevol stäipen? Nee. Mat wéi engem Personal mécht een dat dann? Mir hunn am Moment an deem WG-Projet, wou ech aktiv sinn, kënne mär een Haus no deem anere kafen. Mär gesinn, datt et méiglech ass, elo abordabele Wunnraum ze schafen. Mee ech muss awer iergendswann nach kënne schlofen a mat der Famill Zäit verbréngen. Dat kann ech am Moment net. Dofir ass d'Realitéit vun de Gemengen awer och, obwuel déi vläicht nach aner Ressourcen hunn, awer och vun den ASBLen, déi brauche lo déi Mëttelen. A wann dat nëmmen ass op ee Joer, en Architekt, e Project Manager, en Administrative virfinanzéiert ze kréien, dann hu mer no engem Joer eppes geschafft. An dann hunn esou vill wéi méiglech Acteuren d'Mëttele kritt, fir parallel an déi nämmlecht Richtung ze schaffen. An da si mer, dann hu mer déi dote Kris als Opportunitéit genotzt. Wa mer dat net maachen, wa mer do net mat Kriseninstrumenter kommen, da verpasse mer deen doten Zuch. Wann Der gëschter gutt nogelauschtert hutt, hu mer eng ganz Rei Proposen zum Logement abordable presentéiert, déi grad an déi dote Richtung ginn. Éischtens, dass Der, wann Der Finanzéierung maacht, dass Der am Ufank vun deenen 20 Joer vum Invest méi Subventiounen kréit an dann degressiv, degressiv déi nächst 20 Joer dann ofhëlt, sou dass Der dee Betrag kritt. Zweetens hutt Der och déi Gestiounsgelder, déi hu mer an d'Lut, gefouert. Wann Der do,
ech hu meng Hausaufgab, an dat freet mech dann och, dass Der dat do nofrot, ech hu meng Hausaufgab gemaach. Ech hu meng Hausaufgab virun annerhallef Jor gemaach. Déi Gesetze sinn déposéiert ginn am Dezember 2021. Ech waarden iwwert e Jor, Scho méi 15 Méint op den Avis vum Staatsrot. Meng Hausaufgab ass gemaach. Do sinn der dräi an der Pipeline, déi grad elo an dësem Moment, Dir hutt jo gesinn, wa mer d'Subvention de loyer, déi hu mer virgezunn an dem Kriseninstrument Tripartite vum leschte Joer, do déi Demande ass explodéiert. Déi ass vun 10 Milliounen op 18 Milliounen an d'Lut gaangen. Et ass eng Offer do. Mee d'Demande, mir kréie se net erreecht, well mer och do nach vill méi musse reklamen. Dat selwecht ass all déi aner Instrumenten, Zenssubventioun, Aide à la propriétaire, déi sinn all an deem Gesetz säit annerhallef Joer deposéiert. Ech hu meng Hausaufgab gemaach an ech wär frou, wann de Staatsrot dat kéint. Mee dat kënnt direkt un. Ech war net do, well ech kann net reagéieren. 500 Milliarden, Milliounen op d'Säit gëtt, net Milliarden, 500 Milliounen op d'Säit gëtt, déi solle mir elo kréien. Nee, dat hunn ech elo vun Iech héieren. Projeten, Dir huet Projeten an där Gréisstenordnung. Ech wëll gär wëssen, no wéi vill Der der ausgitt. Jo, ech wëll gär wëssen, wat Dir bereet sidd, wat Dir bereet sidd an deem, an dem Cahier de charges, dee public ass. Mir hunn après coup kréien, wann e Projet fäerdeg ass. Mir hunn ëffentlech, mir hunn ëffentlech Gelder, déi am Intérêt général mussen. musse verdeelen. Et kënnen déi Suen net versande wéi dat an der Vergaangenheet. Neen, neen, neen, do si Sue verluer gaang, déi haut net méi traçabel sinn. Firwat si mer nach ëmmer bei deenen zwee Prozent abordabele Wunnraum? Well mer ni, well mer ni contraignant genuch. A mat Iech gëtt de Problem da geléist, well si awer och ganz streng Krittären, déi kritt. No Critère kritt déi ganz streng sinn, wou mer soen, dat muss de Sice sinn, dat ass 40 Joer, 50 Joer. Wat ass dann Ären Interêt iwwerhaapt, wann déi Critèrë sou streng sinn? Heite froen ech, ob mir Gecke si fir dat iwwerhaapt ze froen. Mir soen, et ass en nationale Problem a mir si prett eis do ze hëllefen. Aus purem Altruismus? Maach net mat. Wéi? Aus purem Altruismus? Nee, dat ass natierlech esou. Mä och wa mir elo de Leit hëllefe bëlleg ze wunnen, méi bëlleg ze wunnen, kënne se sech eppes opbauen, da ginn se iergendwann am Ecker Cliertsweiss. Mä dee Secteur muss jo dréinen. Et ass jo net nëmme puren Altruismus. Et geet ëm d'Erhale vun Aarbechtsplazen. Dir hutt Problemer, well Der net déi Aarbechtsplaze fannt, well de Loun, dee se do kréien, net duergeet, fir an dësem System kënnen ze funktionéieren. Dofir ass eng Obligatioun vum Stat, e Park vun abordabel Wunnengen opzeriichten. Mir si elo an enger Situatioun, dass d'Regierung seet, Wat maache mir, fir dass mer an deenen nächste sechs Méint déi Kris, déi mer elo hei weisen, datt mer net an déi Mauer rennen. An da kréie mir gesot, do si Programmer hei, do si Programmer do, mir waarde 15 Méint op de Conseil d'État. Mir soen, Dir sot 500 Milliounen, ech soe vun deene 500 Millioune kënnt näischt beim Secteur un. Dofir soe mir, Maacht eis Mesurë, fir datt mir mat eisen normale Clienten, och wa mer hinne verkafe fir d'Abordabilitéit, maacht dat op, fir datt mer wierklech eng Léisung hunn, fir datt mer déi Mauer, déi mer elo virun eis gesinn, datt mer net do dra rennen. Also ech sinn dem Minister dankbar. Gëschter, ech si gëscht, ech hunn et zwar virdru gesot, ech si gëschter relativ hongereg erausgaang, mee de Minister huet eng Ausso gemaach, déi mir als csv och schonn zanter véier Joer froen. Mir hunn 2021, Här Minister, am Juli 2021 eng Proposition de loi gemaach, fir och de privaten Investisseur verstäerkt mat an dat erschwénglecht Mietboot ze huelen, dat erschwénglecht, ech betounen et, ënnert klore Konditiounen, wéi dat kinnt ëmgesat ginn, datt och De privaten Investisseur, an ech betounen de privaten Investisseur, datt deen, net Promoteur, privaten Investisseur, datt deen dann och gehollef kritt, wann e sech engagéiert, ob dat wärend 20, 30 oder 40 Joer eng Wunneng ënnert abordabele Konditiounen kënnt ze verlounen, dann ass dat dee richtege Wee. Här Minister, mir hu scho viru véier Joer déi Proposen och als csv gemaach mat enger Proposition de loi 2021. Ech sinn Iech dankbar, datt Der haut Äre Paradigmewiessel. Ach sou, dat ass praktesch dat selwecht, wat Der elo proposéiert. Also ech géing net ze vill Vergaangenheetsbewältechung, mee effektiv kucken, wat kënne mer elo maachen an och ganz banal esou aus der Siicht vun de Leit, déi doheem sinn, déi eis nokucken, déi eppes sichen. An do ass dann d'Fro, wann elo e Marc Giorgetti higeet a seet, majo ganz normal, datt um Locatiounsmarché et flaamt, Ka kee sech méi leeschten ze kafen, da muss en ebe lounen. A wann een net dat fënnt, wat ee sicht, da muss een ebe méi kleng lounen. Aus der Siicht vun engem Entrepreneur ass dat normal. Mee ass dat dann de Message och vun der Politik, fir ze soen, Domm gaang, d'Präisser klammen, du kanns der näischt kafen, kanns der näischt leeschten an dann gëtt et ëmmer méi kleng an herno bass de an engem Studio? Also mer gesi lo ganz kloer, dass déi, déi am klengste lounen, am meeschte bezuelen. An dat sinn déi, déi am prekärste wunnen. Dat sinn nämlech déi, déi an engem Cafészëmmer wunnen, awer och esouguer wa se an engem Studio wunnen, a korrekte Konditioune sinn et déi, déi am meeschte pro Meter carré bezuelen. Proportional, jo. An dat, also déi Ausso vum Marc Giorgetti weist, a wéi enger Realitéit hie lieft an a wéi enger Realitéit hien net matkritt.
Ech mengen, elo si scho Leit, déi. do matzeschaffen ënnert deene Konditiounen, wéi mer se jo elo geschwat hunn, wat och gutt ass, wat ech jo gelueft hunn. Här Scheuren, et ass mer jo net géint Dir gaangen. Et ass einfach nëmmen, Wat ass de Message un d'Leit? Ass et einfach eng Realitéit? Mir schwätzen hei vu Kris, mir schwätze vu esou vill, esou laang schonn. Ass einfach d'Realitéit, dass een de Leit seet, Bah, et wäert einfach net méi duergaangen, mussen eis et ofschminken, den Dram vum Eegenheem an. Mir ginn eriwwer, mir ginn eng méi eng Gesellschaft vu Locataire. Wat ass et? Ech mengen, wann ech ronderëm d'Ronn hei kucken, ech sinn deen Eenzegen, wou nom Fall vun der Berliner Mauer gebuer ginn ass. Dat heescht, et ass e bësse meng Generatioun, wou wierklech do betraff ass. Dat erkläert, firwat mir méi emotional un deem Thema sinn. An dofir ass dat een Thema, wat eis wierklech um Häerz läit. An dofir fannen ech dat, jo, heiansdo, jo, heiansdo gëtt och e bëssen ze vill schaarf geschoss, een, zwee Wierder. Mee ech fannen, dat ass wierklech en Thema, wou wierklech wichteg ass. A wa mir elo hei drëm plänkelen, dat d'Gemenge solle méi man oder de Stat soll e bësse méi man, Ech mengen, mir mussen einfach wierklech konkret Mesuren huelen. An engem rezente Buch hunn ech siech Mesurë proposéiert. Dat war e bëssen e Sammelsurium vun all deem, wat do zirkuléiert. An ech mengen wierklech, mir mussen ganz kloer eis zesummesetzen an decidéieren, wat solle mer maachen. An dat geet nëmmen op enger Aart Logementsdësch, net op engen Assisen, wou dann eng Aart Virtrag gehal gëtt, mee do muss ee wierklech mam Secteur zesummen heiansdo och de roude Stëft usetze bei verschidde Saachen, wéi wat d'Prozedur sinn. Dat ass eng Saach vu Besteierung, wéi besteiere mer Immobiliëbesëtz, virun allem dee, wou net produktiv ass, dat heescht dee, wou einfach brach leit. An dat sinn déi Froe, wou mer eis musse stellen. An dat ass wierklech d'Aufgab, wou meng Generatioun der Politik am Fong sech e bëssen de Spigel virdrun hält a seet, komm mir maachen eppes. Ganz konkret vläicht awer fir d'Leit dobaussen, Mir hunn jo iwwer dee bëllegen Akt geschwat. Csv seet, mir musse vun 20.000 op 50.000 an d'Lut goen. Dir sot 30.000.
Ech proposéieren, dass et eng Moossnam, déi kuerzfristeg ka wierken, wa mer do eppes maachen. Ech wëll awer just de Käschtepunkt eng Kéier an d'Ronn geheien. Déi Mesure vun haut 20.000 kaschten de Staat 200 Milliounen. Wa mer et an d'Lut hiewe bis 50.000, da si mer bei enger hallwer Milliard. Wa mer nach den Taux vun 3 Prozent nach weider giffen an d'Lut man, deen ass haut och schonn 300 Milliounen, dat heescht zesumme wäre mer bei 800 Milliounen, da mécht een de Choix. Wat maache mer léiwer? Wa mer Sue wëllen investéieren an abordabel Wunnengen, direkt opkafen, brauche mer eng Zomm X, déi ech gären hätt, fir direkt offensiv abordabel Wunnengen ze schafen, déi an ëffentlecher Hand bleiwen. Dat Zweet ass de Primo-acquérant. Do sinn ech d'accord. Mee da muss mer déi Suen am Stat bereetstellen, fir zumindest kuerzfristeg, an dat ass jo déi Propos, déi komm ass, fir kuerzfristeg iwwert e Joer, fir dem Secteur, awer dem Secteur net ze hëllefen. Et geet fir mech haaptsächlech. Wunnengen ze schafen.
Wunnengen ze schafen, awer och de Secteur an Aktivitéit ze halen, dass keng Aarbechtsplaze verluer ginn an dass mer herno kee Chômage musse bezuelen. Heescht also, déi Politiken, déi mer asetzen, dierfen net erëm zur Präissteigerung féieren, wéi mer dat déi lescht zéng, zwielef Joer haten, mee wierklech aktiv de Jonken duerchaus entgéintkommen, dem Secteur entgéintkommen, fir abordabel Wunnengen ze maachen, awer och den ASBLen alleguerten, déi am am sozialem Secteur ënnerwee sinn, iwwereens dat sinn 38 ënnerschiddlech Associatiounen, déi do ënnerwee sinn, déi bauen och ganz vill, awer och d'Gemengen net vergiessen. An dat ass meng Politik, fir ze soen, kuerzfristeg Investitiounen, antizyklesch vum Stat investéieren, Suen an de Grapp huelen, awer zilorientéiert, Obligation de résultat, dass Wunnraum entsteet an der Abordabilitéit an net déi verluer ginn, wéi dat an der Vergaangenheet. Dofir ass déi contraignant Moossname vun deene Gesetzer virgesinn. Här Kox, mir mussen awer e bëssi mat der Psychologie vum Maart och spillen. Mir gesinn et jo, datt momentan, et ass keen Investisseur do. Dat huet ze dinn, natierlech, mat deenen héijen Zënsen, et huet ze di mat deenen héije Baumaterialien, natierlech huet et domat ze dinn. Et huet awer och domat ze dinn, wat dann effektiv déi Bail à loyer do ugeet, dat do ass wierklech Eng Kass, déi ass geschitt. Merci. Dir gitt mer d'Stéchwuert Mietsgesetz. Dir hutt gesot, dass Är Politik, muss ech wëssen, wéi wäit ass et Är Politik, wéi wäit ass se ënnerstëtzt an der Koalitioun? Well d'Mietsrechtsreform ass e gutt Beispill dofir, dass d'Regierung net onbedéngt ëmmer esou perfekt un engem Strack zitt. Dat ass op all Fall den Androck, deen ee konnt hunn. D'Anne Wolff resuméiert.
Kritik gouf et un alle Fronten. Souguer an der Regierung selwer ass een haart mam Minister an d'Geriicht gaangen. D'LSAP fillt sech bedrunn an de Premier ruddert schonn am Januar zréck, dass. Déi Kommunikatioun, déi mer gemaach hunn, net déi opportunst wär. An dowéinst ass et wichteg, dass den Här Kox och mat den Acteuren zesummekënnt. Déi D'Hex ass net am Stee gemeesselt fir mech an et ass wichteg, dass mer do mat den Acteuren och zesummekommen an Här Kox eis dann en Topo mécht, esoubal deen Echange och stattfonnt huet. Dobäi war d'Motiv éierbar. Duerch en neie Plafonnement vun de Loyeren wollt een déi an de Grëff kréien. De maximale Loyer sollt ofhängeg vum investéierte Kapital um Moment vum Kaf festgeluecht ginn, dräi bis 3,5 Prozent vum Invest soll de Proprietär maximal am Joer froen dierfen, Dobäi géif een der Maartpräisentwécklung bei eelere Gebaier iwwert nei Koeffizienter Rechnung droen. De Minister war ugangs optimistesch. Am Fréijoer ginn ech dovun aus, dass mer dat kënnen duerch an der Chamber da gestëmmt kréien. Also nach mat Eech als Minister? Ech denken, well dat heiten ass e wichtegen. Prinzip e wichtigt Gesetz an ech denken, dass mer dann déi néideg Ennerstëtzung kréien, fir dat Gesetz hei ze stëmmen. Ze optimistesch a gutt gemengt ass net ëmmer gutt gemaach. Al Appartementer géinge méi deier ginn, well dem Marché Rechnung gedroe géif zu Gonschte vum Proprietär. Nei Investisseuren dergéint riskéieren ofgeschreckt ze ginn, deemno nach manner nei Wunnenge fir e schonn immens ugespaante Marché. De Koalitiounspartner gesäit rout. Also déi initial Reform, deen initialen Text war eigentlech ganz, ganz gutt an eisen Aen. Elo sinn awer déi Amendementer komm an do huet eis Partei wierklech ganz grouss Problemer domadder. D'Parteileitung huet och den Optrag ginn, fir nach enker d'Gespréich ze siche mam Minister. D'LSAP accuséiert de Minister souguer, sech hir Zoustëmmung zum Projet iwwer eng politesch Täuschung erschlach ze hunn. Tëschenzäitlech gouf et dann och nach e Feeler an der Excel-Tabell, fir de maximale Loyer ze rechnen. D'Enquête ass nach am Gaang an et stelle sech direkt e puer Froen, Gëtt der Kritik Rechnung gedroen? Wie kontrolléiert d'Anhale vun de Plafonnementer a ginn et Sanktioune bei Verstéiss? Muss de Locataire éiere selwer fir seng Rechter astoen bei engem schonn immens ugespaante Marché?
Jett Froen, eng éischt, Ass erëm Rou am Koalitiounsstoot? Ech denken, dass ech vun Ufank un gesot hunn, dass et hei drëms geet, e fair. Just, ass Rou, jo oder neen? Selbstverständlech ass Rou am Koalitionsvertrag, d'Koalitioun, a mir wäerten do zesummen eng Léisung fanne fir dee Projet duerch dës Législatioun nach ze kréien. Bleift Der bei Ärem Cours. Do sinn een, zwee Wierder dran, déi war e bësse schaarf, mee fundamental, mengen ech, wësse mer, datt mer zu Lëtzebuerg en anert Mietgesetz brauchen. Mir brauchen en anere System, wéi mer d'Miete maachen. Virun allem, wann de Message vun der Politik ëmmer ass, déi Jonk solle bësse méi lounen, da brauche mer och eng gewësse Protektioun fir déi Leit, wou do loune ginn. Et si gutt Saachen an deem Gesetz dran, mee mir wëssen awer ganz genau, wéi héich dee Loyer ka ginn ënnert deem Plaffong, wou do an deem Gesetz drasteet. An ech mengen, dat muss een an der nächster Legislaturperiod eng Kéier fundamental d'Fro stellen, Wat ass e gerechte Loyer? Dir huet effektiv, dat, dat wollt ech opgräifen, Dir hutt jo gesot, dass net alles, dass net alles schlecht, et sinn eng ganz Partie gutt Saachen. A wat dee gerechte Loyer betrëfft, do hutt Dir eng Propos, fir ze soen, et brauch eng national Kommissioun mat alle betraffenen Acteuren, dat Ganzt ënnert der Leedung vum Logementsminister, fir dann erauszefannen, wat e gerechte Rendement ass. Dat kléngt gutt, mee meng Fro ass, E gerechte Rendement? Fir wien? An wat ass gerecht? Ween decidéiert, wee soll do dra sëtzen? Dat ass jo, wann ech Propriétaire oder Locataire sinn, ass dat fundamental anescht. Genau, déi concernéiert Leit, eben d'Promoteuren, mir brauche Leit vum LISER, mir brauche Chercheuren, mir brauchen Architekten. Do gëtt eng grouss Kommissioun an dat ass keng Illusioun, Madamm Mart, well 1955 Ass et dat scho ginn, wéi déi éischt Kéier dee 5 Prozent Plaffong festgeluet ginn ass? Dat heescht, komm, mir trauen eis als Land, dat dunn eng Kéier ze maachen. Ech hunn fest Vertrauen, wa mir eis all zesummen un en Dësch sëtzen, datt mir e gudde Kompromëss fannen. An ech mengen, et gëtt, d'Patronen soen eis et, d'Gewerkschafte soen eis et, datt dat en Häerzensthema ass, de Logement. A wa mir eis do zesummen op en Dësch setzen, dat ass en Interêt com vun eis alleguerte fir do e Kompromëss ze fannen. Da komm, mir maachen dat. Déi eenzeg, ech mengen, déi eenzeg Saach, wou ee muss soen, do mussen d'Interéeë vun Ufank u kloer sinn. Dat heescht, do muss all Participant kloer soen, Wat hunn ech fir Immobiliëbesëtz? Wou ass deen? Fir dat mer genau wëssen, wéi eng Intérêten hei en cause sinn. De Gilles Hempel vun der AES, deen ass higaangen, huet gesot, mir sollten d'Präislogik am Fong komplett eraus huelen, vue dass där mussen en Drock ass, an am Fong just eis nach orientéieren no deem, wat d'Leit iwwerhaapt stemme kënnen. An de Roland Kuhn, dee sot, 5 Prozent ass souwisou illusoresch, ka keen, souguer 3,5 mat deenen Neien, dat mécht kee Sënn. Mir kënnen héchstens een 1,5 Prozent, dat heescht, wann et souwisou da just ëm d'Plus-value geet an net méi ëm de Loyer.
Mee dat ass d'Realitéit zënter esou vill Joren, dass d'Plus-value esou vill Mol méi ausmécht wéi de Loyer. Dat gesäit een an all den Analysen. An ech menge muss ee beim Wunnraum virun allem emol net primär ëm Rendement schwätzen. Primär muss een driwwer schwätzen, datt den Leit musse kënnen wunnen an net wéi vill Suen ee mat deem Wunnraum mécht. An ech denken, datt de Wunnraum ass a priori no 20 Joer rentabiliséiert, wann een dann awer kuckt, datt awer, datt een dran investéiert. Wat mer elo hei maache mat där doter Gesetzesreform, ass genau de Géigendeel. Elo valoriséiere mer déi, déi schonn zweemol, dräimol, véiermol ofbezuelt sinn. Dir mengt elo mat den eeleren Gebaier? Mat den eelere Gebaier, wëll fir déi gëtt elo e Koeffizient applizéiert, deen d'Idee vum Capital investi total op d'Kopp geheit. An dat grad an enger Zäit, wou een Investissementer briicht, fir op A a B-Energiehaiser ze kommen, amplaz Passoires thermiques ze hunn. An do verstinn ech wierklech net, wat den Interêt soll sinn, ausser Rentieren, déi am Fong all Mount Suen erauszéien aus de Friichte vun hire Grousselteren a Groussgrousselteren, gesinn ech elo net, wou mer do elo hei wëlle mat där do Reform eppes bewierken.
Eng ganz konkret Fro un Iech, Här Kox, mat der Biet fir eng fir eng prezis Äntwert. Dir hutt bei ville Saachen, hutt Der gesot, ech loosse mat mer schwätzen. Hei ass dat, wat am meeschte kritizéiert ginn ass bei där Reform, an do sot Der, ech halen dorunner awer fest. Ass dat elo, datt Der brakéiert, oder sidd Der ëmmer nach iwwerzeegt, datt et esou eng gutt Idee ass? Nee, ech hu jo gëschter och zwee Proposen nach eng Kéier gemaach, fir éischtens de Loyer ze deckelen, 10 Prozent nëmmen all zwee Joer, a gläichzäiteg den Invest an Eeler bestehend Wunneen, wou een schonn am Besëtz huet, dass dat besser honoréiert gëtt. Dat sinn zwee Moosnamen, de faire Kompromiss tëschent dem Investitiounen an dem Schutz vum Locataire. Ech kommen awer nach eng Kéier drop zeréck, wann een, wéi virgaangen ass zu Berlin, fir Berlin viru Joren déi Präisdeckelung komm ass, wat ass geschitt? Wa mir de Loyer ze vill wäit erofdrécken mat deem Gesetz, deen haut en vigueur ass, dee guer net funktionéiert, well da loosse mer d'Geriicht decidéieren. An d'Geriicht huet schonn eng Kéier decidéiert iwwert e Fall um Lampersbierg a gesot huet, dat ass guer net applizéiert bar. An dofir hu si dat festgeluecht. Et ass net um Geriicht eppes festgeluecht ze leeën, mee et ass un der Politik eng Formel dohinner ze luewen, déi applizéierbar ass, déi engersäits de Schutz vun deem, wou de virdru grad gesot huet, déi dräienhallwe Prozent, nämlech vun deenen Locatairen, déi an engem Chambre de café sinn oder déi an eng Chambre meublée sinn, déi horrend Präisser pro Quadratmeter musse bezuelen. Dofir hätte mer gär Transparenz. Mir hätte gär, dass déi Opschlësselung kënnt tëschent Loyer, Miwwelen an accessoire Saachen. An derbäi kënnt nach, wann Dir verlaangt ëmmer, mir missten e Besëtzer drun zwéngen, dass en de Loyer erofsetzt an e manner Rendement soll man, gläichzäiteg kann dee Locataire oder dee Proprietär awer och higoen a seng Wunneng verkafen. Do soe mer awer net, dass en dat net däerf maachen. En däerf se da verkafen an no der jetziger Formel kann deen neie Besëtzer säi Kapital Nei rechne mat 5 Prozent an dann hu mer horrend Loyeren. Dat heescht, déi Formel, dat wat haut um Dësch ass, gëtt a net applizéiert, b ass net kohärent an drëttens gëtt vum Riicht, vun de Riichter anescht interpretéiert. Dofir ass et. Entschëllegt, ech wëll just sécher sinn, datt ech richteg verstanen hunn. Dat heescht, ee vun de Grënn firwat Der dat maacht, ass fir ze verhënneren, datt Leit, déi elo en Appartement scho méi laang hunn, datt déi op eemol d'Rechnung maachen a soen, oh, 't rentéiert sech guer net méi an ech verkafen an da ginn d'Präisser nach an d'Lut. Ass dat d'Iwwerleeung? Nee, de Moment ass ganz kloer dobaussen, déi Loyeren orientéiere sech no de contractueller Arrangementen tësche Proprietär a Nom Contrat de bail, jo. Nom Contrat, neen, mol net nom Contrat de bail, well e gëtt net gekuckt. En ass nach ni gekuckt ginn. Well dofir war jo d'Opreegung bemol grouss, well haut steet schonn dran, e misst dat no dem Capital investi rechnen. Dat mécht awer keen, dat mécht scho laang keen. Wou et wierkt, dat ass dee Moment, wann d'Mietkommissioun oder de Friddensriichter wëllt applizéieren op deen. Loyer, deen do gefrot gëtt, ob dee korrekt ass par rapport zu deem Gesetz. An do huet den d'Riichter gesot, Majo, dat Loyersgesetz, ma dat kann ee guer net méi applizéieren, dat ass net méi applikabel. A si hunn de Loyer festgesetzt. An et ass net um Geriicht, Gesetzer ze interpretéieren, oder dach, ze interpretéieren oder festzeschreiwen. Mir hunn eis drun orientéiert, fir ze soen, dass esouwuel den Invest nach ka gemaach ginn, awer de Locataire an senger Wunneng geschützt bleift. An dat ass et en fin de compte, fir kënnen hei mat deem Gesetz e faire Kompromiss tëschent engersäits den Investitiounen an op där anerer Säit och de Schutz vum Klima. Hei ass eppes geännert ginn zu enger Zäit, zumools wou et ëm d'Schafen oder d'Verleien vun neien Schutzzonen vum Locataire geet. Här Minister, nee, Här Minister, den Haaptproblem ass deen, an dat wor och ëmmer eis Haaptkritik, Dir gitt de Capital investi zu enger Zäit erofsetzen op 3,5 Prozent, wou de Maart scho praktesch um Buedem läit. D'Zënsen, Op der Zënsfront gesäit een den Euribor, 12 Méint, deen ass bei 3,5 Prozent. Mat deenen nächsten Zënshaussen, déi nach wäerte kommen an den nächste Méint, si mer bei 4 oder 4,5 Prozent. Dat heescht, een Investisseur ass guer net méi drun investéiert. An dat, wat de Max Leners virdru gesot huet, zemools fir d'Jugend, Mir brauche méi Wunnengen. Mir brauchen de privaten Investisseur, datt en effektiv, de private Promoteur, datt méi Wunnenge geschaf ginn, datt méi Locatiounswunnenge geschaf ginn, datt méi abordabel Locatiounswunnenge geschaf ginn. An da gi mir de Maart Ofbremsen. Mir brauche Wunnengen fir déi jonk Leit, déi vun der Schoul kommen. An de. Dach, déi 3,5 Prozent, déi hunn eng Casse bewierkt, réellement eng Casse. Kucke mer d'Zënsen. Mir hunn dach besser, et huet een dach haut besser, et geet ee wierklech op ee Compte à terme bei seng Bank a placéiert seng Suen do. Dann huet een 2,5 oder 3 Prozent op eng gewëssen Durée an d'Zënse ginn nach eng Kéier weider an d'Lut. An ech mengen, dat ass awer ganz kloer de Message, Mir mussen investéieren. Mir brauchen effektiv Confiance nees an dee Maart. An dat ass de Moment. Mat dësem Bail à loyer, mat där Deckelung vun den 3,5 oder 3 Prozent, domat geschitt. Mä do ass net alles richteg, wat den Här Lies elo sot. Ech mengen, wann een d'Prozenter gi rof, mä de Capital investi gëtt och erëm nei definéiert, do kommen dann verschidden Ännerungen, wou dozou man, datt een net nëmmen däerf op de Prozentsätz kucken. Plus, wat een och muss kucken, ass, wéi déi éischt Kéier 1955, dorop zeréckzekommen, déi 5 Prozent festgesat gi sinn, do ass gesot ginn, notamment, den Immeuble gewënnt net u Valeur. Mä mir constatéieren, datt iwwert déi lescht Joren awer den Immeuble och u Valeur gewonnt huet. Déi ech vun den Investisseure kommen, da soen ech mer, okay, ech kann e Plaffong vun 3,5 Prozent u Loyer froen, plus vläicht ass dat, wat ech kafen, gëtt och nach e bësse méi wäert. Dat heescht, dono u mengem Moment vu menger Revente, bah, da maachen ech vläicht e bessert Geschäft, wéi wann ech einfach just um Spuerkont, fir als Beispill ze huelen, maachen ech vläicht elo e bessert Geschäft. Wann een nei investéiert, an ech rechnen dat wierklech eng Kéier héich mat deenen Zënsen, déi mer hunn, Sorry, dann ass den Invest net méi interessant. Et muss een nach ënnerscheeden zwëschen wéi enger Zënsen. Sinn et den Taux fixe oder den Taux variable? An den Taux fixe musst Der all, muss et awer soen, duerch déi héich Inflatioun. Taux fixe ass momentan och héich. Jo, mee duerch déi héich Inflatioun, déi jo ass, a och déi bestehend, déi haut e Prêt gemaach hunn, muss een och ënnerscheeden tëschent deenen, deen en Taux fixe huet an en Taux variable. Den Taux variable, natierlech muss mer vläicht kucken, deen ënnert d'Äerm ze gräifen, mat wéi enger Form och ëmmer. Mee den Taux fixe, Den Taux fixe ass deen, dee mat der Inflatioun awer leider d'Schold gëtt gefriess. Dat muss een awer och soen. Alleng dowunner, wéi vill Zäit mer hei iwwer Rendement schwätzen, weist, dass mer wierklech d'Leit net am Bléck hunn, déi am Moment wëlle lounen. Ech mengen, den Här Lies, Dir hutt scho ganz fréi op dat déi täuschend Kommunikatioun, en effet, oder irreführend oder schlecht Kommunikatioun reagéiert a gemengt, dat géif elo alles d'Baach erof goen. Do rechent, do rechent ee just dann dat éischt oder dat zweet Joer, fir ze soen, hei do ass kee Rendement méi méiglech. Dat gëtt jo dono, dee Koeffizient gëtt dono applizéiert. A wann d'Präisevolutioun e bësse sou weidergeet, wéi se bis elo war, wann och d'Inflatioun nach weider esou geet, da gëtt dat schonn do eragerechent an da gëtt dat all Joers ugepasst. An dann ass dee klengen Tassement, dann dauert dee just zwee Joer an dann hutt Där net dat erreecht, wat Der ëmmer sot, dass Der dat an de Grëff giff kréie bei den neie Wunnengen. An Der hutt och Onrecht domadder, dass Der sot, dat Investissement giff sech net méi lounen. Virun allem. Dat gëtt iwweriens och mam Mietspiegel an Däitschland gemaach. Dat ass näischt aneschtes, wat mer, wat och d'Chambre des Salariés gemaat huet. Si soten eis an de. D'Chambre des salariés seet, mär mussen d'Präisser vun der Locatioun un d'Akommes upassen. An dat steet awer hei néierens an deem doten, an deenen dote Proposen. Da verléiere mer jo all déi Mietwunnengen. Nee, da verléiere mer net all déi Mietwunnengen. Dann hätte mer eng Opportunitéit fir d'öffentlech Hand en Deel vum Altbau ze iwwerhuelen. Nee, pardon, Dir ënnerbriecht mech elo wann ech géif net, well ech awer wierklech och nach wollt drop agoen, dass Der am Fong sot, Mär maache elo d'Präisser einfach esou héich, dass am Fong kee méi viru Geriicht wäert goen, well soss ass an Ärem Gesetz, an Ärem Gesetz ass näischt dran, wat mécht, dass de Riichter herno wierklech, nee, déi Loyeren, déi ginn einfach esou héich, dass de Riichter weder de Locataire, De Luc Athé huet guer keen Interêt méi bei eng Mietskommissioun ze goen. An déi, déi Der sot, déi, déi a Kaffiszëmmere sinn, dat kann ech Iech als President vun der Mietskommissioun zu Déifferdeng soen, Mir hunn nach ni ee gehat, deen aus engem Kaffiszëmmer komm ass, ee Fall a véier Joer. An dat sinn déi, déi am mannsten iwwert dat doten informéiert sinn. An d'Déifferdenger Mietskommissioun ass nach eng vun deene seelenen, déi iwwerhaapt e Fall iwwerhëlt. An do hutt Der guer näischt bruet vu wegen eng Nationalmietskommissioun oder eng pro Bezierk, fir dass déi mol professionaliséiert ginn. Et ginn esou wéineg Fäll bei Mietskommissiounen, an dat ännert Der net mat Ärem Gesetz. Dat heescht, déi Leit, déi dat do viséiert, wou Der sot, do maache mer elo eppes, do wäert absolut fir si näischt änneren, well déi sinn esou schwaach an deem ganze Marché, dass se näischt wäerten änneren. Dat heescht, Dir sot de facto, dass, souguer wann et dann um Pabeier am Gesetz ass, gëtt et de facto awer net agehalen. Dat heescht, de Locataire huet kee Moyen, Fir sech wierklech ze wieren? An déi, déi sech giffe wieren, fir déi ass de Präis esou héich, dass se näischt méi kënne maache fir hire Loyer an de Grëff ze kréien. An déi, déi sech net kënne wieren, déi wäerte sech net, déi vläit Abus'en ausgesat sinn, no deenen Definitiounen, déi dann nach iwweg bleiwen, jo, déi wäerten dann nach. Dat muss ech widderspriechen, well gëschter bei den Assisen hu jo ganz kloer, an dat hunn ech erwähnt, an do war jo och e Vertrieder vun enger Associatioun dobäi, déi ganz aktiv bei deene Kaffistëmmeren ennerwee sinn, éischtens de Réseau Nord, An och d'Offices sociauxen aus dem Kanton Réiden, déi proaktiv an deenen Kaffis-zëmmeren ënnerwee sinn, déi proaktiv mat de Gemengen ënnerwee sinn, wou och eis Police matgeet fir déi Salubritéit. Mir mussen deene Leit hëllefen, ginn ech Iech Recht, mee d'Moyene sinn do. Ech muss dotëschent goen, well et geet net nëmmen ëm d'Kaffis-zëmmer, mir sinn zimlech um Enn ukomm. Et geet jo och drëm, fir all déi aner Locataireen, wéi wäit kann een an där Där muss en ugespaantener Situatioun als Locataire higoe géint säi Proprietär goen. Mä dat ass ëmmer ganz schwiereg. Ech hutt ee gesinn op där Ferme Lampertsbierg, wéi et duerno ausgaang ass, datt Besoin personnel ugemellt ginn an dunn misst de Locataire leider goen. Mee ech mengen, wat déi hei Diskussioun haut weist, ass, Eng Reform vum Mietgesetz kann een net einfach an enger Däischt dra kumme mam Ministère ausschaffen. Do muss een e groussen Discours hunn, e groussen Echange hunn, e groussen Echange hunn. Déi ass net am däischteren Zëmmer ausgeschafft ginn. Also déi ass net am däischteren Zëmmer ausgeschafft ginn an och mat Äre Ministesch diskutéiert ginn. Dat do ass elo dat, wat mir eis säit Méinte laang mussen unhéieren. D'Politik diskutéiert ënnert sech, de Secteur leeft mat der Schnëss widder d'Mauer, soen ech dann. A mir diskutéieren hei iwwer 3,5 oder 4 Prozent, mir sinn eis net eens. Da soe mer einfach emol, da komm mer leeën dat Gesetz einfach emol op d'Säit an da kucke mer, datt mer eppes maachen, fir datt de Secteur weider schaffe kann, fir datt mer déi Wunnenge schafen. An da kucke mer rouegens Gewëssens, wann dann all d'Parteien hir Méiglechkeeten hu fir déi Saachen ze soen, fir weiderzekommen. Mee komm, mir halen der op, d'Leit geckeg ze maachen mat deem Gesetz a mir soen einfach, komm mir kucken elo, datt déi Wunnenge gebaut ginn. An an Tëschenzäit wëll ech awer dertëschent funken. Well mer en applizéiert Gesetz hu wat net funktionéiert, loosse mer d'Präisser weider wuessen ouni Brems. An dat wëll ech net. Ech hätt gär Schutz vum Locataire a gläichzäiteg awer och en Investitiouns, en Investiounshëllef fir d'Investisseur. All déi gutt Mesuren, wou jiddereen direkt ënnerschreift, Kaffizëmmerregelen, hei Regelen, do Regelen, all déi gutt Mesuren, déi Der an Ärem Gesetz hutt, solle mer direkt stëmmen. An déi aner Saachen, wou mer eis null eens sinn, hale mer op, d'Leit domadder geckeg ze maachen. Gläichheet virum Gesetz, et geet ëm eng Équitabilitéit, ëm Solidaritéit, an dat ass an deem Gesetz dran. Mee Dir hutt do keng Formule
fonction-néiert. Eng Fro nach, vue dass jo hei elo gesot gëtt, mir mussen onbedéngt un der Offer, net just un den Aiden, mussen un der Offer schaffen. Prinzipiell elo d'Fro, et schéngt jo elo ze sinn, dass och wa se zimmlech vill matenee gestridden hunn, eng gewëssen Unnäherung tëschent dem Här Scheuren an dem Minister ass. Den Här Lies ass souwisou der Meenung, dass déi Privat mat an d'Boot gehéieren, well et soss net ze stemmen ass. Dann fir ofzeschléissen d'Fro un den Här Diderich an un den Här Lehners, ob et ouni déi Privat geet oder ob et net ouni se geet, ob déi öffentlech Träger et alleng stemmen, ob aner öffentlech Träger dobäikommen müssen. Wat ass do Är Meenung? D'Prioritéit muss sinn, den Non-Profit-Secteur auszebauen. Dat ass dat, wat se zu Wien maachen. An hei gëtt ëmmer gäre vu Wien geschwat. Wien huet dat zënter 1920 huet dat do ugefaangen an do si se professionell a gutt doranner a se hunn den Job gemaach. An deen Job musse mer och maachen. Mir sinn awer elo en effet an enger Kris an déi sinn net alleguerten all prett. Dofir sinn ech net per se do dogéint. Mee et muss ee fest Et muss absolut feststoen, dass all Euro laangfristeg an der Abordabilitéit fléisst a bleift. Et kann net sinn, dass herno d'Wunnenge mat Profit verkaf ginn oder dass aner Avantagen do mat öffentleche Suen an privat Hand fléissen. Mengen een ouni deen aneren, dat geet net. De Stat, dee baut nëmme 778 Wunnengen an der Moyenne déi nächst Joren. Mee wee baut déi? Dat sinn déi privat Entreprisen. Dofir, och déi privat Entreprisë si mat am Boot, wann öffentleche Wunnraum gebaut gëtt, well dat ass hiren Profit, wou den Numm, wou vun der Allgemengheet eriwwer kënnt. An ech mengen, wa mer all zesumme schaffen, da kënne mer aus der Logementskris erauskommen. Mir musse wierklech alleguerte de gudde Wëllen op den Dësch leeën an da wäerte mer dat hikréien.
Här Kox, ofschléissend, dräi Gesetzer, nee, nee, dräi Gesetzer an der Pipeline. Wéi optimistesch sidd Der, dass de Statsrot do nach bis zu de Wahlen? Ech sinn en optimistesche Mënsch, dofir engagéieren ech mech an der Politik, dofir wëll ech iwwerzeegen, dofir wëll ech Abordabilitéit schafen, a viru mech ass dat Wichtegst, fir jidderengem eng Wunneng iwwert dem Kapp ze schafen. An dofir engagéieren ech mech, fir ëffentlech Gelder do dran ze pompelen, an datt mer keng, wéi virdru gesot ginn, Wunnengen, déi ëffentlech subventionéiert ginn, um Privatmarché erëm verléieren. Awer gläichzäiteg de Secteur mat an d'Boot ze huelen. Déi Diskussiounen, déi mer gëschter haten, war ganz konstruktiv an ziel. An eis Diskussioun hei war et Dir hutt jo haut gemierkt, ënnert deenen ënnerschiddlechen Intervenanten, wéi wäit d'Fuerderungen an och d'Vue ginn, dass dat, wat ech jo och gëschter erlieft hunn, an dofir hunn ech jo gesot, an deen Dësch, dee leeft scho laang, dee faire Kompromiss, dee mer brauchen an dëser Gesellschaft, fir dass jiddereen dat Recht op Wunne kritt. Dat war dann d'Konklusioun. Iech doheem villmools Merci fir d'Opmierksamkeet. Merci fir déi ureegend Debatt, Dir Hären. Ech gi mol dovun eraus, dass mer nach e bësse méi dacks kënne schwätzen. Äddi. Merci.